Бөек Ислам тәгълиматы һәм милли мәгарифебезгә багышланган дини-иҗтимагый тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышын тәкъдим итәбез. Исәнмесез, газиз кардәшләр! Табигатьнең алтынсу төскә кергән, көзгә аяк баскан шушы мизгелдә сезне сәламләвебез белән бәхетлебез.
Әйе, без яшибез. Үтте кыш. Килде яз, инде үтә җәй, килә көз. Без яшибез, сизмичә гомернең узганын. Әле без көз фазыйләтендә, аның алтын нурында, бәрәкәт диңгезендә Йөзәбез. Каеннарда алтын тәңкә генә, Җирдә алтын келәм, йа Раббым! Гомер буе язны көтеп яшим, Ә көзләрне үлеп яраттым. Кырда муллык, урман әкият сыман. Их, мин нигә рәссам түгелмен, шигырьләргә генә ничек сыйсым, көзгә соклануы күңелнең, көзен туганнарга көнләшәм мин, Ходай гомер бирсә, өр-яңа рәссам, шагыйрь, моң иясе булып, көзен туар идем дөньяга. Әйе, бу дөньяга шундый бәндәләр килгән, алар өйләребезгә ямь, ашларыбызга тәм, йөрәкләребезгә илһам, милләт анасы һәм милләт атасы булган мәгърур уллары һәм кызлары да бар. Хөрмәтле телевизор караучылар, нәкъ менә шушы алтын көздә дөньяга килгән, шушы көннәрдә үзенең матур юбилеен билгеләп үтүче милләтебезнең горур, мәгърур кызы турындагы сәхифәбезне сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Хатын-кыз мәсьәләсе шулкадәр мөһим һәм тормышыбыз аларга шулкадәр нык бәйләнгәндер ки, без, ирләр, бу дөньяда хатын-кызларыбыз аркасында гына яши алабыз. Бу, тугры фикер. Мәгърифәтле анадан мәгърифәтле балалар җитешер.
Хөрмәтле телевизор караучылар, без бүген үзебезнең Рухият сәхифәсенә мәртәбәле кунак чакырдык.

Исәнмесез! Хәерле көннәр, хәерле иртәләр! Без сезнең белән, менә сез инде гомер буе китап нәшриятында эшләдегез. Шуның өчен китап турында сөйләшәсе килә. Әйтәләр бит, ул китап, менә үзең чыгарган китап, ул үзең тудырган бала кебек, ди. Ә сезнең балаларыгыз белән дөнья тулган. Сез инде берничә ел лаеклы ялда, ләкин барыбер шушы китап тормышы белән яшисез. Менә сезнең китап нәшриятендә узган елларыгыз турында сөйләшик әле. Беренче соравым шундый. Менә китап дөньясына сезне нәрсә һәм кем алып килде? Рәхмәт.
Чынлап та, кешенең тәкъдире алдан язылып куелган була, диләр. Бу күпмедер дәрәҗәдә дөрестер дә. Миңа китап белән рухият дөньясында, китап дөньясында эшләргә насыйп булды. Нәкъ син әйткәнчә, 38 ел, 40 елга якын төптөгәл булып китте бу. Ә инде китап дөньясына килү, ул мөгаен үзебезнең табигатьтән, халәттән киләдер, шуңа омтылгандыр, омтылынгандыр ул. Ә болай инде, юкса яшьлектә, укыган чакларда укытучы булырга, мөгаллимә булырга хыялландым мин.

Без инде монда бөтен Башкортстанга дәреслекләр чыгарылды. Уку кулланмалары, уку әсбапләре, менә шуларны нәшерләүдә катнашылды. Ә гомумән безнең бит инде бу Зәйнәб Биишева исемендәге Башкортстан китап нәшрияты Уникаль нәшрият. Уникаль нәшрият ул безнең Башкортстаныбызда бердәнбер нәшрият дәүләт исәбенә китап чыгара торган һәм шул ук вакытта китап чыгаруда дәүләт сәясәтен аткара торган нәшрият бу. Э, анда инде безнең өч редакция эшләп килә э, әйттем бит инде менә дәреслекләр редакциясе монысы инде уку кулланмалары һәм башкаларны чыгара дидек Һәм иҗтимагый әсбаплар редакциясе монда инде безнең бик күп үзебезнең сәяси тормышыбызга, бүгенге иҗтимагый тормышыбызга кагылышлы һәм шулай ук кызыксынулар буенча төрле китаплар чыгарыла. Шул ук вакытта анда күп календарьлар нәшерләнә. Менә инде 86 елдан бирле нәшерләнеп килә Башкортстан календаре.

Сезнең шул китаплар хакында да әйтеп китегез әле. Рәхмәт сорауга. Чынлап та, менә ансыда шул китап яратудан, китап сөюдән булгандыр инде. Туган җир генәм дигән безнең уку кулланмалары чыкты, Башкортстан туган җир генәм дигән. Менә шуларның авторы булып мәктәпкә тәкъдим иткән идек инде. Аннан соң инде китап нәшриятында эшләгән елларның башыннан ук ничектер менә Э, безнең бит инде мөхәррирләребез бик күренеп бара торган кешеләр түгел э, ул әле менә гәзит журналда эшләгәннәр күренеп бара күпмедер фамилияләре күренә ә менә китап нәшриятында эшләгәннәрнең ничектер арткы планга кала артка инде бәләкәч кенә петит хәрефе белән язып куелган була бит инде э, исем фамилияләре әмма шул хәтле бит инде анда тырышып эшлиләр китапка Мөкиббән китеп, китап шаукымы кагылган кешеләр эшли анда. Ә менә искә алып кына үтәргә мөмкин, безнең китап нәшриятында Зәйнәб Биишевалар эшләгән бит инде, Рәхим, Рәшит Нигъматилар эшләгән, Рәми Гариповлар эшләгән, халык язучылары, халык шагыйрьләре. Һәм мин эшләгән чорда да бик күп, бихисап шундый соклангыч кешеләр, маһир мөхәррирләр эшләде. Һәм мин инде әкренләп ничектер шуларны халыкка да күрсәтәсе килгән сымак, вакытлы матбугатта, Кызыл таң гәҗитендә, Башкортстан гәҗитендә мәкаләләр, сурәтләмәләр, эссылар чыга башлады. Ә менә инде нәшриятның 90 еллыгы якынлашкач, тәкъдим булды, шушыларны бер китап иттереп туплау, туплап чыгару мөмкинлеге бар, шуны эшләсәк, 90 еллыкка бик әйбәт булыр иде дигән фикерләр әйтелгәч, Э, нәширләр дигән китап дөнья күрде. Э, янә шул ук 90 еллыкка нәшриятның 90 еллыгына инде э, чыгарылды дөем китап, гомуми китап. Монда нәшриятның тарихы яктыртылып, һәм аны да Аллага шөкер, миңа эшләргә насип булды. Һәм әйтергә китә, бу китап бик уңышлы гына чыгып, уңышлы гына табылып, Русиянең иң яхшы китаплары дигән бәйге бар. Еллык дипломга лаек булды менә шушы китап. Бик хуп, бу бит инде бик энциклопедик эшләр, бик зур хезмәт, теге үзеңнең шигыреңне, үзеңнең повестеңне нәшер итү генә түгел, шул кадәр материалларны җыеп, шундый бу тарих өчен эшләнә торган бик изге эш бит инде. Менә безнең Балкыш программасын караучылар да, гомумән Башкортстан халкы, Татарстан халкы да сезне Башкортстандагы татар китабының әнкәсе дип белә. Э, сез бит инде 20 ел, 20 ел чамасы, аннан да артыграк дәрә татар китабына хезмәт иттегез. Инде лаеклы ялга чыккач та менә шул татар китабына хезмәт итүен дәвам итәсез. Ул инде сезнең теге Иң яраткан балаларыгыз, мөгаен, иң төпчек балалардыр. Менә э, бүгенге көндә сез татар китабының халәтен, гомумән, Башкортостандагы татар китабын ничек сурәтләр идегез? Чынлап та, менә 93 э, елда башланды бит инде ул э, татар телендә китап нәшерләү. Бу халык соравы буенча эшләнде, халык ихтиҗы белән эшләнде. Әмма дәүләт ярдәме белән, дәүләт хуплавы белән эшләнде. Э, шул елда нәкъ менә безнең чыгарыла башлады бит инде дәүләт исәбенә беренче китаплар. Иң беренче китапларны хәтерлим мин. Э, ул вакытта без кыска гына хатлар җибәрдек, чөнки э, бездә татар телендә ул вакытта кулъязмалар юк иде. Салават Рахматуллага, Марис Назировка, Рәис Сырьяновка без кыска гына хатлар җибәрдек. Без сезнең китапларыгызны чыгарырга телибез, э, планга кертәбез. Сез шуңа ничек караштасыз, кулъязма тәкъдим итмәссезме, китермәссезме дип. Мин хәзер күз алдына китерәм инде, бу аларга бүләк алу кебек булгандыр ул вакытта. Һәм алар чынлап та йөгертеп китереп җиткерделәр кулъязмаларны. Менә беренче китаплар шулар булды. Аннан соң инде безнең э, секторыбыз аталды бит инде Башкортстан халыклары әдәбияты секторы дип. Без анда татар телендә генә түгел, Хәтта ки мари телендә, чуваш телендә дә китаплар чыгардык һәм хәтта бер китабыбыз балалар китабы булды ул алты телдә чыкты анда башкорт рус мари удмурт чуваш телләрендә һәм татар телләрендә иҗади әсәрләр тупланды татар китабы Төрлечә булды чыгышлары елларына. Кайсы елларда менә бер мөхәррир тарафыннан 16-17 исемдәге китап чыгарган чаклар бар иде. Дәртләнеп эшләгән, илһамланып эшләгән чаклар. Алар бит инде төрле юнәлештә булды. Яшьләр иҗатын бик күтәрергә тырыштык. Менә ничектер әйтәсе килә, Мин аларны, яшьләрне шул хәтле хуплап, талантлар үссен дигән теләк белән, гомумән, үз китабыңа караган кебек карала бит инде, менә дөп-дөрес әйттең, үз балаң кебек була. Аларга тамыр булып, алар чәчкә атсын дип, иҗатлары чәчкә атсын дип, күтәрелсеннәр дип, Акчарлак альманахы берничә тапкыр чыгарылды, үзем төзедем күпләрен, башкалар төзегән дә булды. Бишкыллы саз, күңел көзгеләре, менә шул җыентыкларда яшьләрне дә күтәрергә тырыштык. Бүгенге көндәге татар китабына килгәндә, Аллага шөкер, китап нәшриятендә минем башлангычымда эшләп киткән Сектор әле дә эшли. Бу иң иң әйе, иң зур куаныч бу. Эшнең башлануы гына түгел, эшнең дәвамлы булуы хәерле, эшнең озайлы булуы хәерле, дәвам итүе хәерле. Бүгенге көндә анда э, Гөлшат Абдуллина, э, Фердина Зиннатуллина матур иттереп эшләп яталар. Әмма менә э, шул китап чыгаруга килгәндә, бер генә күңелне чак кына кырган нәрсә бар. Мин әйттем ич инде менә Башкортстан туган җир генәм дигән э, без э, чыгардык э, уку кулланмалары, класстан тыш уку китаплары. Анда инде керә иде иң яхшы әсәрләре Башкортстаныбызда иҗат иткән. Шул ук Мостай Кәрим, шул ук Зәйнәб Биишева, үзебезнең әдипләребезнең Дилә Булгакова, башкаларның керә иде. Һәм менә шулар аша Нәкъ шулар аша безнең Башкортстандагы мәктәпләрендәге укучылар таныша ала иде безнең үзебезнең әдәбият белән. Һәм шулай ук чыга килә иде география дәреслекләре, тарих дәреслекләре, Башкортстан тарихын өйрәнү буенча шушылар менә мәктәпкә чыга килә иде. Соңгы елларда иштә белүемчә, менә бу класстан тыш уку китаплары Ничектер саны кимегән сымаграк, күренмәгән сымаграк һәм алар бит инде менә дуслык өчен ярдәм итә. Шул ук менә әле сөйлибез бит инде милләтпәрвәрлек тәрбияләү дибез үзебезнең яшьләребездә, яшь буында. Ә менә шушы Уфабыз турында, Башкортстаныбыз турында белеп үссәләр, шушы ук менә милләтпәрвәрлек тәрбияләү булмас идемени? Минемчә, менә боларны яңартканда Бик әйбәт булыр иде. Ә, бүгенге көндә татар китабына килгәндә әйттем инде, Башкортстан китап нәшриятендә, безнең төп нәшриятебездә чыга килә дәүләт исәбенә китаплар. Һәм шулай ук менә үзнәшер белән дә бик күп кенә чыга. Үзнәшер китабына, әлбәттә, төрле караш бар. Ә, әмма мин әйтәсем килә, ә, әйтәләр бит инде менә үзешмәкән үзешмәкәр композитор дигән сүз бар, үзешмәкәр җырчы дигән сүз бар. Әмма беркайчан да ишеткән юк. Үзешмәкәр шагыйрь дигән сүзне, үзешмәкәр шагыйрә дигән сүзне. Шулай булгач, димәк, кулына каләм алган икән кеше, ул үзенең укучылары алдында җаваплылык тоеп, җитлеккән әсәрләр бирергә бурычлы булып чыга. Һәм менә үзешмәкәр шагыйрьләр, шагыйрәләр арасында да

Башкортстан халкы барысы да менә хәбәрдар. Сез инде китап нәшриятеннән лаеклы ялга чыккач, ял итим әле, шулкадәр ардым, димәдегез, тагын да китап эшенә. Сезнең календарьларыгыз да чыгып тора. Һәм инде менә безнең бөтенебезне шаккатырганы, сез бит инде менә Ихлас дигән журнал чыгара башладыгыз. Ихлас мәчетендә. Шулай бит? Әйе. Менә ул шундый затлы журнал, ул шундый эчтәлекле, ул бит менә китап чыгару, китап чыгару, ә монысы бит уже журналистика эше, монда бик күпләрне җәлеп итәргә кирәк, бик заманча да булырга тиеш. Менә ул журналның идеясы кемнеке, ул ничек чыга башлады? Һәм шул журнал турында сөйләгез әле. Чынлап та менә монсы да әйтәләр ич инде, тапалган сукмаклардан йөрергә кирәкми диләр. Үз сукмагыңны яру э, күпмедер дәрәҗәдә бик күңелле күренеш ул. Үз сукмагыңнан, үз юлыңнан атлау. Э, хаклы ялга чыккач, э, Мөхәммәт хәзрәт, менә бит инде бергәләп эшлисез, беләсез, искиткеч шул хәтле булдыклы кеше, зыялы кеше. Ул инде э, идеялар генераторы дип әйтергә мөмкин. Ул э, без аның белән хезмәттәшлек иткән идек. Аңынчы э, аның китабы чыкты э, Башкортстан китап нәшриятында һәм шуның мөхәррире булган идем мин. Без шунда танышып калган идек һәм ул минем чак кына бушанганымны сизеп калу белән тәкъдим итте. Әйдәгез, бергәләп чыгарыйк мәхәллә журналы, диде. Мәхәллә мәҗмугасы. Һәм шуны да әйтергә кирәк, менә бу Башкортстанда, якын тирә төбәкләрдә мәчет тарафыннан чыгарылган бердәнбер матбугат басмасы дип беләм мин аны. Идея бирелде һәм без аңа тотынып та киттек. Һәм башта инде чынлап та курку да бар иде, каушау да бар иде. Ул китап бер нәрсә, дөрес әйттең менә. Һәм бу бит инде бөтенләй икенче юнәлештә, икенче икенче юнәлештә эшләү булып чыга. Шулай да менә инде күп кенә саннары, өр-яңа санын күрсәтербез бәлки менә, күп кенә саннары дөнья күрде һәм халык хуплап кабул итте. Монда инде без Дини мәкаләләр генә бирмибез. Әлбәттә, аның төп эчтәлеге ул Аллаһ Тәгаләнең сүзен, ислам тәгълиматын халкыбызга җиткерү. Шулай да анда без үзебезнең бөек кешеләребез турында да, Башкортстандагы бөек кешеләр турында да мәкаләләр бирәбез, матур-матур вәгазьләр бирелә. Шулай ук әдәби әсәрләр дә бирелә, әлбәттә, дингә кагылышлы. Менә шулай чыгып китте ул журнал һәм бик матур гына Аллага шөкер чыгып килә. Алда да уңышлар булсын инде. Ул журналны инде без көтеп көтеп алабыз инде аның яңа саннарын көтеп торабыз. Моннан соң Динә ханым тагын да сезгә шундый сорау бар. Сез бит әле менә лаеклы ялга чыгу белән тагы бик зур эшкә җигелдегез. Ул Сәхибҗамал хатын-кызлар иҗтимагый оешмасы, сез аны җитәклисез. Менә кыскача гына булса да, шушы телевизор караучыларга шушы Сәхибҗамал оешмасының эшчәнлеге турында да сөйләп ишеттерегез инде. Сәхибҗамал оешмасына кушылып китү күптән булган иде. Ул Гөлҗиһан Яһүдина, аның элекке рәисе, Вакытында ук булган иде һәм аны инде җитәкләү шөгыленә кереп китү күпмедер дәрәҗәдә ихтиярсыз булды. Чөнки Гөлҗиһан Яһудина аны әйтеп калдырган иде, нәкъ менә сезгә генә ышанып тапшырыр идем, сез генә дәвам итсәгез иде дип. Бу инде әлеге баягы китап белән бәйледер, чөнки ул гомер буе китапханада эшләгән иде. Һәм китапны хөрмәт йөзеннәндер дә, бәлки инде башка сыйфатлар беләндер дә тәкъдим иткәч, шулай эшләп кителде. Соңгы елларда байтак кына монда яңалыклар булды, үзгәрешләр булды. Безнең күп кенә урыннарда ачылды үзебезнең бүлекчәләребез, күп кенә районнарда. Монда эшнең уңышы, минемчә, безнең белән кушылып китеп эшләүчеләрдәнең дә сыйфатларындадыр. Менә безнең белән Дилә апа Булгакова, э, хөрмәтле шагыйрәбез, без аны халык шагыйрәсе дип атап йөртәбез бит инде. Э, ул бит инде башлап йөрүчеләрдән берсе. Шулай ук менә Кушнаренкодан э, клуб мөдире Резида Сабитова, алар белән бергәләп хәтта ки Сәхибҗамалның гимны язылды, бик матур гына булып. Хәм шулай ук безнең районнардагы бүлекчәләрдәге эшләгән кешеләре бездә танылган, ил алдында күренекле кешеләр. Халисә Мөдәрисова, мәсәлән, мәсәлән, Рафига Усманова. Менә шулар белән бергәләп эшләп киткәч, тен матур гына эш башланды. Бу инде күбрәк без эшлибез Элекке бакыйлыкка күчкән шәхесләребезне истә тоту, аларның ядкәрләрен яңарту өстендә эшлибез һәм шулай ук бүгенге көндә үзебезнең иҗатчыларыбызны күтәрү өстендә дә күпмедер эш алып барыла. Менә халыкка бик ошады шагыйрәләр сүзе, Җиһан сере дигән безнең чарабыз.

Аннан соң сез инде менә шундый иҗтимагый оешма җитәкче буларак шундый сорау бирәсе килә. Менә аны бөтен телевизор караучылар исеменнән бирәсем килә. Бүгенге көндә бит инде гаилә кыйммәтләре турында сүз бара. Гаиләне саклау һәм гаиләнең тоткасы аның барыбер дә хатын-кыз. Хатын-кыздан күп тора бит инде. Бүгенге көндә, аннан соң менә минем бер таныш укытучының шундый, инде ул мәрхүм, шундый сүзләре, ир белән тору өчен космос белеме кирәк. Менә сез шуны ничек аңлыйсыз һәм бүгенге көндә менә яшьләр бит инде никахка керә, аларны телибез инде бергә шулай 50 ел, 60 ел бергә торсыннар и ахырга кадәр дип. Кызганычка каршы, күп гаиләләр яшьли үк таркала. Күп гаиләләр инде 20 ел торгач таркала. Менә шундый фаҗига, шундый афәтләр булмасын өчен бүгенге көндә хатын-кыз нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Бу бик күләмле сорау, әлбәттә, үзе бер озаклап утырып сөйләшерлек сорау. Менә бит инде хатын-кыз, әлбәттә, тоткасыдыр дөньяның. Әмма шул ук вакытта халык мәкальләрен искә төшереп үтәсем килә. Ирне ир иткән дә хатын диләр, җир иткән дә хатын диләр. Әмма шул ук вакытта Арбаны йөртә дегет, хатынны йөртә җегет дигән халык мәкале бар. Димәк, монда ике яктан да тырышлык салырга кирәктер. Э, соңгы вакытта инде э, сүзләр йөри, хатын-кызлар артыгын уза башладылар, э, күтәреләләр, баш булалар дигән сүзләр бар. Әмма шул ук вакытта бит инде менә күренеп тора, ил буенча, җир буенча хатын-кызларның да ару-ару гына эшләре бар бит. Маргарет Титчерлар бар безнең. Э, үзебездә менә Эльвира Набиуллиналар күтәрелделәр. Э, үзебезнең Уфа кызы бит инде. Э, димәк, кайдадыр бушлык барлыкка килсә, ул урын тутырылырга тиеш. Хатын-кыз мәҗбүри рәвештә кайбер урыннарда, минемчә, алга чыгарга мәҗбүр була. Мәҗбүри рәвештә, мәҗбүр була, алга чыгарга мәҗбүр була. Ә юкса, минем Карашымча, хатын-кыз бит инде ир-атның кабыргасыннан яратылган. Менә Мостай Кәримнең кызык сүзләре бар. Ходай имеш сине яраткандыр кәкри кабыргадан. Бәлки аңа имеш аңа шуннан башка әйбер табылмаган. Менә шушы кабыргадан яратылган булса да, хатын-кыз бит инде кала барыбер тоткасы булып дөньяның. Үз урынында ул ирен дә күтәрә белергә тиеш, минемчә. Җир итмичә, ир итәргә тиеш. Һәм шул ук вакытта дөньясын да кайгыртырга, менә зур җаваплылык йөкләнә әлеге вакытта хатын-кызга. Хәтта ки ир-атка караганда да күбрәк җаваплылык килеп чыга. Боларны күтәрү өчен, әлбәттә, олы сабырлык кирәк, олы түземлек кирәк. Һәм гаиләне саклау өчен ниндидер безнең дәүләт чаралары күбрәк булсын иде дип уйлыйм мин. Һәм менә хупласыннар иде, нәкъ менә бергә яшәгән, бердәм яшәгән, тату яшәгән гаиләләрне. Күпмедер дәрәҗәдә бу хәзер эшләнә дә башлады. Менә бит инде бездә э, аналык медале иң беренче Башкортстанда әниләргә бирелә торган медаль иң беренче безнең Башкортстанда булдырылды. Әлеге көндә 50 шәр ел, 60 шәр ел яшәгәннәрне, бергәләп яшәгәннәрне бик матур иттереп котлыйлар, хуплыйлар, үрнәк итеп куялар. Менә шушы үрнәк гаиләләрдән үрнәк алып, өлге алып яшәргә инде. Динә апа, сез дә менә безнең бөтен хатын-кызларга үрнәк. Без сезгә, гаиләгезгә карап та, үзегезгә карап та, эшегезгә карап та сокланабыз.

Динә Габделбаян кызы Мырзакаеваның туган көне белән җан йөрәктән тәбрик итәбез. Ул ихлас мәчетебезнең, мәхәлләбезнең, Уфа баш калабызның зыялыларының иң данлыклысы. Ул дини һәм мәдәни хаятыбызның җан тамыры. Мөнәсәбәтеннән файдаланып, без аңа тагы да бәхет, бары тик бәхет теләп. догалар кылмактабыз. Яшәсен булдыклы һәм бик олуг истигъдатлы татар хатын-кызлары дип догалар кылмактабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз ахырына якынлашты. Сезгә исәнлек, саулык, иминлек теләп хушлашабыз. Халкыбызны хөрмәт һәм бөеклек иясе иткән